Helo, croeso, reis yma, gobeithio bod chi gyda'n cadw'n iawn to. Um, diolch am ymuno fi am sesiwn bach dwdlo arall. Heddi ni'n mynd i fod yn creu dwdl gyda'r geiriau coblyn bach trwg. Um, Byddwn ni'n dwlu dweud coblyn bach drygionus, gan bod drygionus yw nhw fel arfer yn hytrach na drwg. ond mae drwg yn air byrrach a felly yn ffitio mewn y well. Felly coblyn bach drwg, uh, i ni'n mynd i fod yn tynnu llun heddi. Os ych chi eisiau troi eich tudalen chi, mae croeso i chi, agos mae hwn yn un tal yn hytrach na un llydan. Dwi'n mynd i gadw yn um, bapur i fel mae fe, uh, jyst i wneud y fideo i edrych yn well. Felly, Yn ei ddechrau'r dop dudalen gyda'i hete. Felly mae hete fel la, croeso i chi roi ychydig bach o dro yn y fas cymoen. Wedyn, ni'n mynd i gael border yr het yna. Nesa, ni'n mynd i gael yr hanner cylch, a fel fi'n dweud bob tro, newch yn siŵr os chi'n rhoi het ar unrhyw beth bod yr hanner cylch yn ffitio tu fewn yr het, neu fel arall, dyw e ddim yn mynd edrych yn iawn ac os mae'r pen yn mynd i fod yn fwy na'r het. Uh, cam nesa, ni'n mynd i roi ychydig o zigzag, so un, dau yn y canol, a wedyn dau driongl y ddau ochr. Okay. Peidiwch wneud yn rhy fflat, ac os ni'n mynd i ffitio y llythyren yn mewn e. Okay. Yr un peth gyda hwn, os yw hwnna'n rhy gil, ni ddim yn mynd i ffitio o bach mewn fyna um, chwaith, so byddwch yn ofalus. Um, nesa, ni'n mynd i fod, byddwn ni'n meddwl hwn yw'r rhan mwyaf caled, mae eisiau ni trial ffitio dau neu dwy fraich yn dod o'n ffordd na, Mae pedwar llythyren yn mynd i fynd ar draws fan hyn, sef y gair y bach. Felly, ni angen cadw digon o le yn y ddwy fraich i roi llythyren yr un a mae eisiau lle yn y canol ar gyfer dau llythyren arall. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr fan hyn a rownd. So, bydd un um, llythyren yn ffitio fyna. A wedyn dwi'n mynd i lawr fel a hefyd am nawr bydd llythyren arall fyna. A mae hwnna wedi rhoi digon o le i roi doi arall mewn fyna gobeithio. Um, wedyn, ni'n mynd i ffitio un llaw, a wedyn gallu llaw arall rhywbeth o cuddio tu ôl fel yna. Mae'n edrych bach yn angylaidd fel yna, fi'n gwybod dyn nhw ddim yn angylaidd o gwbl, ond dyna beth sydd gyda ni. Felly, mae gyda ni le neu pedwar llythyrau neu peth llythyrau yn mynd dros fyna. A wedyn y gyd ni'n mynd i wneud i orffen bant yw creu rhywbeth fath o siap bach fel la, fel bod lle dyn ni ysgrifennu'r gair drwg yn y gweilod. Does dim eisiau feddwl awr gormod, ond mae eisiau lle ar gyfer pedwar llythyrau mewn fanna, na chi? Uh, cam ola ar gyfer y llun i hunan. yw just rhoi um, box bach Jyst fod yn dynnu rhywbeth bach yn y cefn i wneud e edrych yn fwy diddorol. A felly ychwanegu rhyw lew bach i ni ddim wedi rhoi mewn yn unrhyw le arall. Dwi'n siŵr bydd eich llinellau chi yn sythach na'n rhoi i. Fel fi'n dweud bob tro, croeso chi ddefnyddio pensel a premesel. Reit den. Um, dyna ni mwy na lai o ran y llun. Okay, so mae siapio gyda ni. Mae'r gair heddi yn mynd i fynd, mae'r poblen yn mynd i ddod am lawr, a wedyn byddwn ni bach a drwg yn mynd ar draws. Felly, yn yr het, na gyd sy'n eisiau ei wneud yw roi cy i mewn fyna. So, ni'n mynd i gymryd patrial i ffwrdd o'r ochr dde. A ni'n mynd i ddod â hwnna lawr. Okay. O, ffitio mewn fyna. Jyst gofalwch nad ydych chi'n cyffwrdd yr ochrau. Mae B, L a Y yn mynd i fynd yn y um, yn y gwyneb neu yn y pen. Felly, dwi'n mynd i ddod draw. Oops. A so lawr y draw ar gyfer y by. Ni'n mynd i gael lawr a draw eto ar gyfer yr L. Jyst yn tacluso chydig o'n lenellau i lan. A wedyn ni'n mynd i gael yr Y mewn ar y top. So, box ar y top, llinell bach yn mynd ar draws a stopo dan o fe. Felly mae dyn ni cy, o, by, y, y, a wedyn fel ni'n gweud ar y dechrau, ni'n mynd i ffitio yn bach mewn yn yr rhan yma sydd fel collar iddo fe. Fel yna. Felly mae dynnu'r gair coblen. Bach nesa. Felly tro hyn nawr dwi'n mynd i fynd ar y fraich lan yn syth fanna a lan yn syth fforna fel bod dynnu yn boxes ni'n barod. B. Felly dwi'n mynd i roi hanner cylch bach fyna, hanner cylch bach arall o dan o fe. Trio cael yr ochrau chwyth yma mor syth o gallwn ni, a mae hwnna'n gadw ni roi triongl bach mewn fyna i gael yn by ni mewn. A, a cy yn y canol, felly ni'n mynd i dorri hwnna'n hanner, Ni'n mynd i roi yn A ni. Gan ni'n siŵr bod ni'n cyffwrdd yr ochrau gyda'r bocs. Fyna. Ni'n mynd i roi yn C ni. Gyda petriol ar yr ochr dde. Yn y trydydd bocs. A wedyn yr ych, falle fi rhaid i hwn fynd ar bach o ongl, dibynnu os yw'ch braich chi yn dod lawr yn syth neu beidio. Ond dyw e ddim yn ei gwaniaeth Os yw e yn syth neu os yw e ychydig ar ogoedd. Dyna ni. So dyna'n bach. So coblen, bach, a wedyn drwg, mae y raw yn mynd i fynd yn yr un bocs. Felly tri bocs sydd eisiau ni chi yn yr un ola. Felly ychwanegwch dwy linell mewn. Rhywbeth fel yna. Ni'n mynd i ffitio dy prif lythyren. mewn yn yr un cynta. Lle syth, wedyn hanner cylch bach. Fel yna. Yr yn creu bocs newydd. U, felly dwy linell yn dod lawr o'r top, A wedyn triongl yn pwynt lan yn y canol. Ar y gweilad wedyn gy i orffen bant. So llinell ar draws, llinell yn y lawr. a wedyn bocs bach ar y gweilad. Just fel yna. Um, felly mae dyn ni coblyn bach drwg A'r cam nesa yw lliwio. A dyna ni, coblyn bach drwg mewn coch a gwyn a cefndir gwyrdd. Um, mae jyst yn dangos weithiau pan mor neis yw jyst rhoi cefndir bach syml mewn, achos yn wedi os oes gwyn dych chi, mae gadael hwnna'n wyn a rhoi lliw tu ole, Yr un peth ar y top yna yn neud y gwyn i sefyll mas lot gwell na jyst gadel e heb ddim byd a bod jyst cefndir gwyn y papur gyda chi hefyd. Felly um, coblyn bach drwg, gobeithio bod chi wedi mwynhau y fideo a gobeithio wela i chi tro nesaf.